Conversation, conversation with the nation. This one is taken from MJB, Mary J. Blige, a song called 258, uh, bringing you to 221 on Dima FM More Talk More Music. Uh, jaaka ne ke supile gore re tla tsena mo thulaganyong yone ya dintlhakgolo tsa tsheko uh, ke na le mme bonolo selelo e leng gore um o tswa gone ka kotšhi bana makgalemele and Company. A good afternoon to you, Bonolo. Are you well? Yes, yes. No, uh, we meet again. We meet again. Eh, me tsatsi la gompieno um tsheko e leng gore a go itibaganya le yone ke e leng gore re ntse re tla re utlwa batho ba bua thata ka ga yone um ke e leng gore eh, ke ya the attorney general e le the first appellant e be go nna le the registrar of deeds for botswana as the second appellant um e le ba e leng gore jalo ne ba isitse kgang ko eh, lekgotleng la boikuelo um kgatlhanong le eh, kgosi mosadi seboko as the first respondent eh, le gamalete development trust as the second responded so ke ke kgang e leng gore ne re setse re kile ra utlwa ka ga yone ko high court Eh. mme jaanong go lebega ha go na le sengwe se e leng gore eh, the attorney general ga a ka a se itumelela e be jaanong ba bona gore ba ise kgang ya bone ko pele ko lekgotleng le letona la boikuelo so gongwe a re a re simololegela ka ka go leba dintlha tsa botlhokwa mo go yone eh go na le le go le ratle re kopane le lone le la quorum mhm. eh le la mangwe ga pa e leng gore a go nna botlhokwa mo go tlhaloganyeng case ya gona jang yeah eh. a ya ka le tlhalositse re lebelela ka tholo ya kgotlatshekelo e tona go di heta tsothe mo botswana e leng court of appeal mme gore re tlhaloganye gore kgang e tsene yang ko kgotlatshekelong e ke gore re ya le kgang um go tsweng ko e tswang teng Se se diragetseng ke gore um kgang e ne ya pegiwa ke um ba ka boditsha land board ya um malete e le gore kgang e ba e pegang ke go kopa ka tholo go tswa ko kgotlatshekelong ya high court gore um mokwalo o wa setsha se e leng remainder ya um, farm forest hill number 9 ko mm. e, e ntshiwe e hedisiwe mme ba kopa jaana ka ntlha ya melao mengwe e neng e le mo tirisong e e kileng ya bonna mo tirisong le e e leng mo tirisong gompieno e be ba ikaega le ka um ka tholo nngwe e e duleng ko kgotlatshekelong e e tona go diheta tsotlhe e leng court of appeal ya quarries botswana yeah. e le gore ba bua gore ga o lebelela melao ye le katholo ye ya quarries botswana go builwe gore lehatshe le go teng remainder of the farm forest hill number 9 ko ke lehatshe le e leng gore ke la semorahe Ka jalo, le wela mo teng ga go tsamaisiwa ke lephata le eh, la kabo ditsha la Malete Land Board. Yeah. Mme ha ba kopa jaana ba ne ba tshwanelwa ke gore e be ba tsisa kgang kgathanong le batho ba e leng gore ba na le kgathego mo go yone mme kgathego ye ga se mo motho a hetang hela ba re ke kgathegela sengwe se kgathego mo molaong mo go teng interest ke selo se se harologaneng o tshwanetse go bontsha gore motho o amiwa jang ke seo se kopang kgotlatshekelo yeah mme batho ba e leng gore eh, ba ile ba lebelelwa ba amega mo kganyeng e ne ya nna um kgosi mosadi seboko Eh, ha o ka lebelela ka tholo ye ye kwadilwe go te nominee official mo go Yes. tewang gore wa baye a le mo boemong ja batho ba bangwe e be go nna le ga malete development trust e leng yone e leng gore ga re ntse re lebelela ka ga kgang ya dilweng ka teng ne e le yone e neetsweng marapo a go tsamaisa lehatshe le le go eh, nang le kgothang ka yone mm. e be go tsenngwa le eh, mokwaledi wa dilo tsa ditsha e leng registrar of deeds ka gore e ne e le um sesupo kana title deed ya setsha e leng gore le gatisitswe ke ene ka ga molaong ga o batla gore o um hedise um mokwalo o o supang gore ke mang o e leng mongwe wa setsha o gatisitsweng gone kwa o tshwanetse gore o bo o tsisa kgang kgathanong le registry of deeds yaanong ka gore registry of deeds ke lephata la puso O tshwanetse gore o bo o sekisa mmueledi mogolo wa puso e leng Attorney General. Ga godimo ga mong ba Malete e leng ga Malete Development Trust le Kgosi Mosadi Seboko ga ba sena go hiwa dipampiri tse e be ba tsisa boikuelo ja bone mo go teng counter application ba bua gore ee Ka ha molao e le e lebelelang ka teng e neng ya diriwa ka teng le um kgang kana katlholo e neng batho ba ba leka go ikaega ka tsone di adilweng ka teng tota ga se ka ga molaong ebile ditsetana tse di beilweng tse tse ba ikaegang ka tsone gore ba re lefatshe le le tshwanetse go tsamaisiwa ke land board ga le ka ga molao motheo o ntseng ka teng. mo go dirwa ka gore ga go ntshiwa molao mongwe wa palamente molao wa teng o tshwanetse gore o bo o tsamaisana ebile o ikaega ka molao motheo mhm. ga o sa tsamaisane yalo kore o ntshiwa mo tirisong ke kgotlatshekelo ka ntlha ya gore ga o tsamaisane le molao motheo yo right so ee.
section 8 um section 8 ya molao motheo ke yone ne go go buiwa go lebilo yone the the protection from deprivation of property era yaanong ee mm.
se neng ba se bua ke gore ga o lebelela molao o um eh, ba le phatalela ka boditsha ba ikaegang ka lone ke molao o neng o dira gore ba ga malete ba tseelwe lehatshe la bone le e leng gore lone e ne e se lehatshe la semorahi e ne e le lehatshe la motho a le nosi ko mo go teng freehold land mm. ka jalo ba ne ba tshwanetse go sala morago molao motheo le molao mongwe o o buitswang go the acquisition of property act right ee um ko kgotlatshekelong e ya high court ba ne ba dumalana le dikgang tse neng di tswa ko go bo um mosadi seboko le gamalete development trust Go dumela mo go ne go lebilwe gore kana lehatshe le le ne la rekiwa ke Kgosi Seboko Mokgosi ka 1925 mme ga le rekiwa yana go ne ga ntshiwa one mokwalo wa go supa gore lehatshe le tsenngwa mo leineng la gagwe um mme mokwalo o o ne wa thalosa mo teng gore um Kgosi Seboko Mokgosi yana o reka lehatshe le mo boemong jwa um morahi wa gagwe e leng Balete. Ga go sena go tsamaya jalo go ne ga ta molao mongwe o neng wa tsena mo tirisong o go teng Tribal Territories Act. Mme molao o o ne o leka go thalosa gore um ga tekeng morahi mongwe le mongwe lehatshe la bone le tsamayang yeah. ko gore ba leba gore morahi yo wa ba birwang tekere lehatshe la bone le ha le tswa ha le ema ha le le tswa ha le ema ha le mme mengwa ya merahi ye e ne e le ba lete ha molao o sena go tsena mo tirisong e be go bonala gore mo teng ga lehatshe le neng go tekela batho morahi o rileng ga go a ka ga tsenngwa mm, eh, lehatshe le la forest hill remainder of forest hill uh, 9 ko ga go ta go thalosiwa ka lehatshe la bamalete molao o bo o hetolwa ga o hetolwa yana mo teng e be go simololwa jaanong go tsenngwa um lehatshe le la um remainder of the farm forest hill 9 ko go ha o lebelela dikatholo tse di ntshitsweng tse di tharo go na le ya ntlha e ntshitsweng ke moeteledipele wa kgotlatshekelo ye e leng justice tau mm. e be go nna le ya bobedi e neng e ntshitswe ke justice lesetedi mm. a dumalana le um justice tau Lega gongwe ne ba garologana gale le gale, e be go nna le e neng e ntshitswe ke Justice Garekwe e le gore yene o ganana le um ka ga ba bangwe ba ba neng ba ntshitse katholo ka teng. Hmm. Mo go Justice Tau go ile ga dumalana Justice Brand le Justice Walia ba bua gore ba dumalana le ka ga um Justice Tau a kanokileng molao ka teng le ditshwetso tsa di tsereng. Right.
Ee. Yaanong um Se e leng gore se bothokwa borolo yang se se tswang se papametse mo katholong ya ga Justice Garekwe o e leng gore o ganana le ba bangwe. Nte pele ga re tsena ko re bue gore ha batho ba ba kanoka molao ko High Court ba ne ba thalosa gore ba dumalana le um kgosi mosadi sebokole ga malete development trust ka gore ba bone gore molao o Ko o ga gona sepe se se supileng gore batho balete ba ne ba dumalana gore lehatshe le le neelwe um lephata la ka boditsha yeah. Eh, ba balete ba ne ba dumela gore nya nama le re tshwaretse ke se ba se bua nama le re tshwaretse sebakanyana re ipaakanye ga re tang re ipaakantse teng yaanong letabe le busetsa ko go rona hmm. e be ba bua gore ga go ntse go tsweletse jalo e ne e re goromente a bata bontsha bongwe jwa lefatshe le goromente e be ba mongathela a ba a duela a mongathela a ba a duela mme mo tsamaong ya nako e bo go bonala gore golo gongwe E be mongwe a re ee, mme kana ga o lebelela melao e re ntseng re bua ka yone e ya Tribal Territories le Tribal Land Act, go lebega e le gore lehatshe le le tshwanetse gore le bo le le ko lephateng la ka boditsha e leng Malete Land Board. Right. Yaanong ke e re tshwanetse gore re bo re nna re le ngatha jaana le rekisiwa. Ke sone se se dirileng gore eh, ba Malete Land Board ba ye kwa High Court go a go kopa gore um Setankana se sa lehatshe se neng se le mo leineng la ga mokgosi kgosi seboko mokgosi yeah. se se ntshiwe mo tirisong ba kgothatshekelo yone ya high court ba bua gore kana ha o lebelela se ga gona sepe se se supang gore morahi wa bamalete ba dumetse gore Ha molao o le o hetolwa wa Tribal Territories go tsenngwa Remainder of Forest Hill um 9 KO um ba ne ba le mo tumalanong ka jalo mo go diragetseng ke gore lehatshe le le tserwe mo go bone go sena selo se se thamaletseng ka ga molao motheong le Acquisition of Property Act mme ebile kgang e nngwe e neng e tsositswe ke ba um Malete Land Board ba ne ba bua gore selo sa ntlha um kgang ele ya Quarries Botswana e ne ya thalosa gore nnyaya melao ye e ka ga tirisong sente ga gona sepe se e leng gore se se hathile molao motheo ka jalo um lehatshe le le tshwanetse gore le bo le le ka ga taolong ebile le tshwanetse gore le bo le tsamaisiwa ke lephata le la ka boditsha mme um High Court e be e tlhalosa gore bone ka go bona ga bone ba bona e le gore um eh, moathodi kana baathodi ba kgang eo ne ba sa tsamaise molao sentle ebile ba bua gore ne e se kgang e e leng gore e ne e papametse le ga pele ga bone ka jalo e ne e le bona ba bua ka bothoko ka ga bothokong mo go teng obiter dicta ka jalo e be ba bona gore nnyaya kgang e ga, ga e ba tame kana katlholo ele ga e ba tame gore ba e sale morago se se ne se le botlhokwa ka gore nngwe ya dintlha tse neng di buiwa ke ba ba tsisisang kgang ke gore lona e le kgotlatshekelo ya high court le patelesega ka ga molaong gore le sale morago ditshwetso tsa dikgotlatshekelo tse di ko godimo ga lona mm. Mme tshwetso e neng ba bua ka ga yone ne e le yone ya Quarries Botswana. Mme High Court e ka yaka ke buile be e tlhalosa gore aa Quarries Botswana ebile ne ba ipuela dilo ke hela ka ga bothokong ga se selo se e leng gore se a re tama ka gore go na le dilo dingwe mo um katholong ya kgotlatshekelo e e leng gore e tama dikgotlatshekelo tse di ko tlase ba bua jaana e le goreng e le gore ne ba batla go sia gore ba se ka tshwarwa ke yone katholo eo mm, mm. Eh, se sengwe gape se neng se ntshitswe ne ba bua gore kana jaanong kgang e setse e rarabolotswe ga go tlhokege mo molaong gore nna le wena ga re nna re seka selo se le sengwe hela se hedile ko dikgotlatshekelo e be re nna re se busa gape re se busa gape re se busa kgantele dikgang ga di hele mme kgotlatshekelo ya high court e be e tlhalosa gore ee eh, eh, ga o ka kwa rialo ka gore batho ba ba neng ba le mo kganyeng ya quaris botswana le ba ba neng ba le mo kganyeng e e gapela ga rona ga ba tshwane selo sa ntlha land board e ne e seyo mo kganyeng ya quaris botswana e tswa go tsenngwa hela ko bohelelong jwa kgang yaanong ka gore land board e ne e seyo mo teng tota a mme re ka re ke batho ba e leng gore ba tshwana ba neng ba tsisitse kgannye Ke kgang e e sa tshwaneng le dilo tse e leng gore re kopiwa gore re di lebelele re di rarabolole le tsone ga di tshwane right ke batla ba e tshwaragela eh, jalo um meselelo ka gore you have shared a lot mm. uh, and i think we should just take a short break gore re tle re kgone gore um re dintlha tse tsengwe re di ba pele re leke go go di ipaakanyetse mo ditlhaloganyong tsa rona mme hela se e leng gore Se a sala ke gore re tshwanela ke gore re lebelele gore kgang e ne a buega ka tseleng seng jang ko lekgotleng le le tona mm. the court of appeal mm. eh le lona lentswe leo la ga justice ga rekwe mm. re re tle re utlwe gore ke eng sentle sentle se neng a se ba lekgotla pele eh. Eh, ka tshwetso e leng gore ene eh, na bona e tshwanela ke gore e tsewe kana ka ga ne a akanya gore ka tlholo e ka tsamaisiwa ka teng the dissenting or minority voice opinion re tla e utlwa gore e ne e tla e e tshotse eng le gone go botsa gone gore you know ya ka eh, the attorney general ne ba ba ba isitse kgang ko godimo kwa gore go aka bone how did the court acco eh e gore gore eh, high court yone court e ko tlasele yone e husitse ha kae Eh. e ke yone kgang e leng gore tle re e tsweledisa 350013176281885 ga e le gore o na le kgatlhego mo molaong ga e le gore o eletsa go itse gore eh, dikatlholo tse di ne di bua direng ka mo mo gongwe ke di-page hela tse di seng kana ka sepe um ke mokwalo e leng gore mo gongwe go tlhokana le gore mongwe a go thuse this is why we're here and this is why we're having such conversations so do stay, in tr- stay tuned and also ga e le gore o eletsa go latlhela sengwe 76281885 ke nngwe nomoro e leng gore o ka e dirisa eh, gore e be re ka re ka buisanya

It means to say. But anyway, let's get back into our conversation. 239 ke nako ya rona um jaaka ke supile gore tsatsi la gompieno eh, ke buisanya ga le mme bonolo selelo e leng gore re nna re tla re bua ka dikatlholo tse e leng gore ne di tisitswe ko makgotleng eh, tsatsi la gompieno re lebile particular um one might say a popular one a popular judgment e leng gore e ne e ntshitswe ka mm, ne e leng gore maji 7th of march i do mm. believe eh, ne ne ne e le gore ke katlholo e leng gore ne ya ntshiwa ka lone letsatsi leo eh, mme ne gwa nna le mantswe a e leng gore kana lentswe le e leng gore ne la ganetsa se e leng gore um ne se buega mo mo katlholong yone eo e lentswe la ga justice ga rekwe yaanong re batla go tlhaloganya go ho gore what did this minority opinion say you know eh, because re batla go dumela gore kana re bua ka baatlhodi ke batho ba e leng gore ba na le go kanoka eh, puo ba kanoka tsotlhe tse e leng gore di tsisitswe ga pele ga lekgotla mme jaanong the reason why you do have a bench e ntseng yalo gongwe le eh, baatlhodi bona ba le batlhano jaana ke gone gore go nne le you know ga o tlhakanya dipalo go nne le katlholo kore se ka ga nna stalemate e e hitisiwe kana e ganediwe jaanong ene o ne a ganetsa Ee. mabaka a gagwe ne e leng Ee, pele ga re tsena ga mabakeng a gagwe um kgang e e ileng ya isiwa ko godimo ko kgotlatshekelong e ya court of appeal e isitswe ke mmueledi mogolo e leng attorney general e le gore ga a itumelela tshwetso e neng e tserwe ke um kgotlatshekelo ya high court ka gore ne ba bua gore um molawana o o neng o tsenya lehatshe le la remainder of the farm forest till 9 ko um mo teng ga um tsamaisong ya land board kana ka boditsha ga wa nna sente ebile o dira gore batho ba ba ba lete ba bo ba tseetswe lehatshe la bone um kana dithoto tsa bone mo go sa thamalelang ka ga molaong ka gore ba di tseetswe ka dikgoka Ee, mo go teng compulsory acquisition. Right. Ka jalo ba bua gore molao wo ga o mo tirisong ka gore o o hatha molao motheo ebile e be ba neela eh ba ba ga malete le kgosi mosadi seboko ditshenyegelo mo go teng costs including costs of two counsel. Hmm. yaanong ga kganye e thatolosiwa e isiwa ko kgotlatshekelong ya court of appeal e ne ya thatolosiwa ke moeledi mogolo e leng attorney general ka maswabi um ba lephata la ka boditsha le bo mosadi seboko ba ne ba rile ba tlisa ya bone cross-a phili mme ka maswabi e be ba sa kgone go e tsenya ka nako yes e be ba kopa teseletso ya go tsenya mme go lebaga ba ise ba ka s- ba na ba sa kgone go ba- go supa mabaka a gore ke eng ba le thari ka jalo di-crossa phili tsa bone e be di sa tsenngwe mo um boikuelong ja bone gore ke eng ba re kgotlatshekelo ya high court ga ya ntsha tshwetso sentle ba um moatlhodimogolo ne ga teng um mmueledimogolo ne ba bua gore kana selo sa ntha high court ga ya dira sentle ka go sa sala morago ka tholo ya quarries botswana right. um ebile ga ya dira sentle ka go bua gore um kgannye ga ya rarabololwa ka yone eh, kgotlatshekelo e neng e reditse kgang ya quarries botswana ebile kgotlatshekelo e e ne e sa bui sentle go supa gore molao ga se o thamaletseng kana o tsamaisanang le molao motheo mme se neng se sala ko bohelong ke gore kgang e ne e le gore a lehatshe le le santse le tshwerwe ke ba malete e le freehold kana ke laha tsela e leng gore le tshwanetse gore le bo le tsamaisiwa ke land board ka ga molaong wa um lehatshe la semorashi right ee yaanong um ba bangwe ba court of appeal ba ne ba dumalana le tshwetso tsa ya high court mme yaka re buile motho o ne a le mongwe hela o neng a sa dumalane e leng moathodi Garekwe. Moatlhodi Garekwe o simololotse ka go thalosa gore yene o bona e le gore kgotlatshekelo ya High Court e dirile molato ka go bua gore um ga ba tamege go sala morago tshwetso ya Quarries Botswana. Ntswa tshwetso ye e tswa ko Court of Appeal e leng um kgotlatshekelo e kgolwane mo High Court. O Right. tlhalositse gore ebile High Court e dira yana ne e le ka go go iphitha ka monwana e reng nnyaya kana selo se neng se selo se e leng gore se beilwe gape le ga kgotlatshekelo gore re itebaganye le sone bogolo jang gore a molao o o ka ga o tsamaisana le molao motheo kana nnyaa o ne ebile a nna nkola gone mo mo katholong e ya kgwaris botswana a bua gore ga o ka lebelela ga golo ga e ne e se kgang e neng e le gore batho di ba heta ka yone hela Ke kgang e e leng gore ba ne ba e lebile e na le mmoko ba bo ba tsaya tshwetso. Ka jalo High Court e ne e sena teta ka ga molaong wa rona. Re lebile gore molao wa rona ga o batle gore kgotlatshekelo e e ko tlase e be e simolola go tilatila molao o thamaletse o tswa ko godimo. Ka jalo ke lebile mong ga ba dira sentle yeah. sa bobedi a ba tswelela ka go bua gore kana ga gona o poaganetsang gore lehatshe le rekilwe ke kgosi seboko mokgosi mme kgang ya mang mang ke gore a lehatshe le le ile la neelwa lephata la ka boditsha ka ga go tshwanetseng ka teng ka ga molaong kana nnyaya a ba bua gore nna ka go leba game ke lebile gore kana um kgosi seboko mokgosi o ne a le um e le ene kgosi nako a teng ebile e ne e le ene modula setilo wa um lephata le la ka boditsha e leng malete land board mme go na le di-minutes kana ga go kwadilweng teng ba ne ba na le dipuisano go buiwa gore nya a re yeng ko morageng wa ba malete gore ba dumalane gore lehatshe le le hetolwe mm. e nne lehatshe la semorahi go tsweng ko freehold mme ebile le tsamaisiwe ka ke lephata le la ka boditsha a ba tlhalosa gore ga godimo ga mong o ka lebelela gore dilo tse di a tsamaisana ka gore Ha go ntshiwa molao wa tribal territories, o bona gore lehatshe le la remainder of the farm forest hill 9 KO ne le se mo teng. Mme ha go sena go ntshiwa tumalano ye ko land board gore ba go bua le morahe, le ha go ne go sena bosupi jwa gore a mme morahe go builwe le one, go ne ga ntshiwa molao kakanyetso o e leng gore o ne o hetola molao gore o tsenye o tsenye eh, remainder of eh, the farm forest hill 9 ko mo hmm. teng ga lehatshe la semorahe right. a ba bua gore ebile ga godimo ga mong ga molao kakanyetso o o sena go ntshiwa ko palamenteng o nne wa ya ko ntong ya dikgosi gore ba o lebelele ba bone gore a ba dumalana le one hmm. mme ko ntong ya dikgosi kgosi seboko mokgosi le ene ne e le moeteledipele teng. Ntu ya dikgosi bothe gate unanimous bothe ba ne ba dumala, dumalana gore molao kakanyetso o o tsenngwe mo tirisong yaanong ga go ntse jalo o be molao wa go hitisiwa ko palamenteng o tswa ko ntung ya dikgosi a mme go katwe ne go sa dumalanwa right. ka gore golo ga motho o o ne a le ko godimo Le ene ga ne a sa dumalaneng ka ba a buile ko um lephateng la ka boditsha ko e leng gore ne e le ene moeteledipele le ko ntung ya dikgosi ko neng e le ene moeteledipele ko go di nnang kola di le dintsi yana ba bua gore ee ke a utlwa gore kgosi mosadi seboko a re o ne a le motona nako ya teng o ntshitse diafidaviti kana mokwalo a ikana le ba bangwe a bua gore nnyaa um ne e se maikaelelo mme a re motho o neng a na le kgang ha a na le kgatlhego ebile a tseneletse mo teng ke rraagwe kgosi mosadi seboko mm. jaanong dingwaga tse di ntsintsintsintsintsi tse di sena go heta jaanong kgosi mosadi seboko o tata go batla gore bolelela gore nnyaa se neng se diriwa nako e le neng se sone mm. e re tshwanetse gore re sale se a se buang gompieno um pele a ba re nya eo ga ke dumalane le yone ke dumalana gore ga um go hetola molao wo go tsenwa mo tirisong mongwe le mongwe o ne a tlhaloganya ebile o tsenya mo katholong mekwalo e neng e thalosa mm. gore go loga go a hetola lehatshe le e nna lehatshe la semorahi le le tla tsamaisiwang ke lephata le la malete land board ka jalo ga ke dumalane gore lehatshe le le tserwe ka dikgoka mo go teng compulsory acquisition mm. ke dumela gore go nnile le dipuisano ebile morahi wa bamalete ba dumetse gore lehatshe le le hiwe land board gore land board e kgone gore e le ba tsamaisetse mhm. e le e le e le the the minority opinion e le the minority justice garekwe opinion ya ga justice garekwe mm okay uh, 249 moduma fm moto mo music ga le gore o ntse o tla o reditse se re se buang ha eh, ke tsela gore um o tlhaloganya botoka gore eh, ka tlholo e ne e na le dikarolo tse dingwe gape eh. gore mo gongwe ka tlholo um go a tlama gore e be go nna le eh you know mokwalo e leng gore o supa yanong gore no nna nne ke ganetsana le kgannye ka gore e be e ha moalone o jaaka ntse re re utlwa meselelo a a re ha matlhasedi ya yone kgannye e leng gore ne e buiwa ke justice ga rekwe mme wena le wena re batla gore o nne le seabe ga e le gore go na le ga o sa tlhaloganyang teng o tlo re bolelele Eh, ke dipuisanyo tse e leng gore o tla gopela o ne ra nna le tsone jaaka ne eh, tshwetso eo kana katlholo eo e ntshiwa ka di-seven tsa march eh, mongwe a ba e le gore ne ra bua le le bone e ne e le moeledi retshia morantau e ne e le motho e leng gore na eme ba ga maletenokeng ka yone kgannye um ka bokhutshwane hela re tle re utlwe se e leng gore na se bua

Kgaitlhodidi e setseng ka fa tlase ga boeteledipele ba bone le manediwa ke ba Malete Development Trust e e leng gore la bona gore lone ne le mo teng ga gagwe. Ba Malete Development Trust ke yone e leng gore e thusa go le maneja, ke yone e tla tsayang ditshwetso.
Engage with us on WhatsApp on 76 281 885 or SMS 166 16 right mueledi re tshia morantau a re ha tsong dintlha kgolo tsa yone eh, ka tlholo yone eo mme e tla re re o etsa jaanong kgante jana gale um eh, e be re utlwa ka ganne kgosi mosadi seboko jaanong ena a tsibogela phenyo yone eh, o ne a nna le legoko le e leng gore ne a le bua le rona eh, on the sidelines of um, of the court proceedings or the court decision that was made 3500131 duma fm hello Eh ke tshomana te ko kopong. Nta trimela. Ntate, ya no nna nne ke botsa potso e lengwe hela mo moitseanapeng o gore ga ke re polasi e ya mpo ene polasi ya bamaletse e tshwana hela le ya ga rre simisi e leng ya ga rre magang gampieko ga ke re ke yone go teng freeland ke tsone tse di tshwana le tsoko francis town tse di sa gongweng E re. jaanong mo ba leteng gone nne e tsewa ka goreng ka gore ke batswana jaanong ga e le batswana e ongwa ke motswana yo ko e a tshwana le ba lete Ah, e e go tsewa hela ne batho ee ke yone nne e le gone hela ne ke kopa tlhaloso e ntseng jalo tla ko re tla ko leboge motsadi um a re boele mo pisong ya rona um meselelo eh, ya um kore kgang e, e e leng gore ke mmang mang um e ne e le gore a lehatshe le le tse romo ba le teng hmm. ka tsamaiso kana go tlhoka tsamaiso. Um, e le gore ba bangwe ba bua gore lehatshe le ga la tsewa ka tsamaiso ka gore le ne le santse le adimilwe eh, lephata la ka boditsha e leng malete land board gore le name le ba tsamaisetsa ba ipaakanya mme ba bangwe ba bua gore ee eh, eh, lehatshe le ga la tsewa le tserwe ka tsamaiso ka gore ne e se go adimiwa lehatshe e ne e le go neela Lephata le la ka boditsha lehatshe ke sone se o boneng molao o ne wa hetolwa pele um go tsenngwa lehatshe le la forest hill ka gore pele ne le sa tsenngwa mo teng yaanong um morahi wa bamalete ke bone ba ba ileng ba ya ko lephateng le le ko go goromente ba bua gore nnyaa re batla go hetola lehatshe re le ntsha mo freehold re le isa ko tribal land ke tsone di ngongorego tse di leng teng mme kgotlatshekelo ya court of appeal e ne ya dumalana gore ee lehatshe le le ne la le ka go tsewa ka ga tsamaisong e e sa thamalelang ka teng hmm. ke gone mo ke buang gore um justice ga re ko ene a ba harologana le bone um court of appeal e ne ya thalosa gore mm ka ha dilo di tsamaisitsweng ka teng rona ka ha re bonang ka teng ee go na le nako e neng um ba malete ba rile namang le re tsamaisetsa re ipaakanye mme ga ba sena go ipaakanya lehatshe ebe le busetswa ko tsamaisong ya bone hmm. ke sone se o bonang goromente na a kgona go ngathelwa sekedi sengwe a ba a se reka ka madi hmm. jaanong gompieno le batla gore le bo le re molao O ne wa hitisiwa gore le gapele batho freehold land ya bone ga re dumalane le seo. Right. Era. Okay.
Uh, it is 254 re tsamaela ko bokhutlong jwa puisong ya rona mme jaanong jaaka ra tle re botse gore you know what impact might this judgment have on uh, mo go rona re le batswana kana um, mo mo go sepegela mhm. ee re lebile gore mo gongwe a kere no o bua gore ne go na le yone kgannye ya dikhwarie ee. e leng gore ne go ka adimiwa molao um teng kana legal principle teng ee. eh, gore e be anong dikgang tse di tlang ko morago tse di tshwanang le tsone tsele ones which, which have similar legal facts ee. e be go ka dirisiwa principal hela ele e leng gore ne e dirisitswe ko kganyeng ele mme jaanong ha mm. katlholo e tse tse di ntshitsweng kana katlholo e e kgolo kana the majority opinion Eh. yone e ama jang dilo go eng pele ehe um ya ke ke tlhalositse mo marenyaneng tota dikatlholo tse ga o di lebile tsotlhe di le mmogo o ditsebe tsa bon- tsa tsone o ka re di 200 Mm. ee yaanong mo teng ko nteng ga go bua ka kgang tsa lefatshe Go na le dilo dingwe tse dintsi tse e leng gore ba bua ka tsone ga go ta mo dikganyeng tsa semolao um ga o e bala o bona botlhokwa jwa gore o bo nna o na le mokwalo o o supang gore eng ke eng ka gore selo se e leng gore se nnile sone mmang mang mo kgannyeng e e ne e le gore a morahi wa bamalete ne ba dumalane mm. gore lehatshe le e nne travel land e be e tsamaisiwa ke lephata le la malete land board kana nnyaa se sengwe gape ke gore ba thalosa ka ga di eh, tsamaiso di tshwantseng go nna ka eh, di tshwantseng go nna ka teng ga go ta ko dikganyeng tsa go dira melao bo di-consultation e le gore ntu ya dikgosi itsena ga kae ke gore ba tshwara dilo tse dintsi hela thata ga go tla mo dikganyeng tsa semolao ga godimo ga gore ga o tshotse selo se go teng title deed o kgona go bona gore go mo ga title deed go botlhokwa jang ga go tla mo dikganyeng tsa um selegatshe Le gore ga o e tshwere jaana, ga se gore ke yone mang-mang wa selehatshe. Motho o kgona go ta a ba a bua gore le ga o ka tswa o tshwere title deed e, mme lehatshe ga se la gago, a ba a ntsha mabaka a gore ke eng a re lehatshe ga se la gago. Right. Ere. Go na le molaetsa ke o wa re, I think one important issue that comes from Judge Garekwe is that she was not disputing that originally Bagamalete bought the land, but that the land was later given to the land board. I think the latter is a point probably many missed. ee o bua nnete ke sone se eh, eh, eh, um justice ga re kona a se bua Yeah. o buile gore selo se se dirileng gore molao wo wa tribal territories act o hetolwe ke gore ba malete ke bone ba ba isitseng lehatshe ba le neetse land board mm. e be ba re re kopa go le neela lehatshe le gore e se ka thola e nna freehold e nne lehatshe la semorahe yeah e. okay it seems like that has piqued the interest now of uh, other listeners here duma fm a ke tsoto motsadi
eh ke ga one mo kae ke go amogetse je
Ee, nyaa ne ke re ke leboge mme Selelo ke re, a tshware hela jalo mme o re ruta molao, kana ga re itse molao mo Botswana re le bantsi rra. Lekile o ile o ruta sentle ka Setswana mme o ne ke mo leboge thata ke re a tshware hela jalo a tswelele a re rute. Ne ke le motho o ke ba tshabang thata bo mme ba ba melao yana, kante ke batho ya ebile o lentswe le bonolo thata ke batla go mo, go mo itse thata mme o. Ke raya gore ne ke re mo ntebogele ka ko re.
ke a go leboga g ya o reeditseng kgonne le wena o tla go kgwa dikgaba dima fm
dumela se ntate dumela ke bidiwa tshepo magaborone ke go amogetse msephola mogamene ke batla go botsa mme go gore um phapogo mo pusong ya go aphila e ka be e nile ga kae ga e le gore puso e ne e hapogile sa gore a gore e sentse madi a setšhaba ka go aphila Ha e le gore puso gape e ne e tlhamaletse mo go aphileng ga yone, e ne e tlhamaletse ga kae mo e le gore go ne go le maleba gore e be e ka kgona go aphila case eo? He. Ga ke tsara ke a tlhaloganya. Nya me ke a go utlwa nkgonne. Ke a leboga.
Yes, yes.
Uh, tota, I think essentially uh, the listeners just asking gore on what grounds really uh, a ba ne ba na le maitsetsepelo e le ba e le e le the attorney general's office Eh, gore e be ba isa kgang ya bone ko lekgotleng le le tona ke raya gore was there a, a, a- a foreseeable win here for them ee kana anong eh, ka ha e botsang ka teng ke gore eh, r- eh, batswana e le bone ba e leng gore ba duela makgetho le bone ba tlile go kgatlhegela go itse gore dikgang tse ga di isiwe ko pele jaana go sena tumelo ya gore bangwe ba ka henya ke tota gore menta a ka henya Ehe. kana puso e ka henya ka ke beja ere a nte ke simolole ka go leboga um tota re leka ka bojotho go tsisetsa batswana molao ka setswana gore ba leke go thaloganya yanong ke lebogela magoko a lona a mante um mo kgannyeng e tota eh, kore ga ke le motho ke a kgothatshekelo bogolo yang ka gore mo kgannyeng ye kana puso ke yone e gogetsweng mo teng yeah. kgang e tsisitswe ke malete land board e be ba gogela puso mo teng puso ga e tsena yana e be e ka noka kgang e be e re itse gore keng kgang e ke kgang e leng gore e na le mosola ebile re tshwanetse go e rarabolola yeah. ke la bobedi ita kgotlatshekelo kana ne go na le kgang ya quaris yaanong e buile gape kgang a ko re bone gore mathata ke eng yaanong um kgotlatshekelo e be e tswa ko high court mme gakologelwe gore um katholo ya quaris ke ya court of appeal Yeah. mo go rayang gore go a tlhokega gore kgang e go sa kgathalesege gore ke mang o neng a tatega e ye ko court of appeal gore court of appeal e kgone go ala kgang yaanong Yeah. gore ka gore go tsisitswe kgang la bobedi re ne re na le katholo ya quaris kante molao one sente sente wa reng yeah. ke sone se le bonang ha godimo ga puso le um ba ka boditsha ba malete land board ba lekile go tsisa cross appeal ya bone mm. le ba um ga malete development trust le mosadi seboko ba eh, kgosi mosadi seboko ba lekile go tsisa appeal ya bone right. ko re hela bone ba nnile thari mm. ka gore ne re tlhokega ne go tlhokega gore molao o thatswege Mongwe le mongwe a itse gore kante go loga gape go diragalang sente-sente ka lehatshe le la Bamalete. Right. Yeah. E setse re siile nako eh, meselelo mme keletso ke gore e bong a tshwana le rona eh, ka ha ba batho ba ka go go tlhaeletsang ka teng ga e le gore go na le sengwe se e leng gore a ba se tlhaloganya ba eletsa go se tlhaloganya mo go tseneletseng Yeah. gongwe ba go tshware ko bothokong so uh, your contact details or platforms through which people can can further engage you. Ehe, um, ke bonala mo maranyaneng a uh, Facebook, Twitter, TikTok le YouTube ko ke bitswang Botswana Thinking Law ko e leng gore uh, ke amogana dikgang tsa semolao ka Sekgowa le Setswana. ya ebile go na le mongwe ha a bua gore eh wa go followa tota eh o rata content ya gago tota ebile o setse e le e le mongwe o likileng page ya gago so ke leboga go menagane yeah for for the next week um do you do you have a, an idea go go gore ra go bua ka gae um ga ke gakolo gore lo ka re ra go bua ka the pension fund ka tlholo e le ya pension fund itse modimo le go itse modimo ee ke belaela le yone go itse modimo versus go itse modimo ee. kgang e leng gore ne ne ne ne sa tswa go a tlholwa boshweng jaana ee. ya so ke yone e leng gore ke dumela gore ke yone ga e se yone ba tla utlwa ka rona gore ra maehe but thank you so much um meselelo re tla kopana gape mo bekeng e tlang mme ne ke eletsa gore ke le sie ka um tshwaelo ya ga kgosi mosadi seboko morago ga gore ka tlholo e bentshiwa eh, on that very day o ne a bua a riana kgosi seboko lona maikutlo a ga kae morago ga gore bogorolwa gore kgang le e hentse maikutlo tota ke a ko godimo ka boitse Tumelo. Mme go itumela ga rona ga re lebale gore re tshwanela ko re leboge bone Batswana ba ga Malete ne ba eme ka dinao ba emetse se e leng sa bone, ba emetse boammaaruri. Mme mo godimo ga moo ke dumela ke re tlhaba ya Botswana le yone bontsi jwa batho ba ne ba ba tlhaloganya kgang ne ba re eme nokeng, ba bangwe ke ba ne ba batla go utlwa gore ga teng. A go tla nna le tiro e e haphegileng ya go rolela

Re tlhaloganye babueledi ba rona ba ntse ba re eme nokeng. Ga re sa tlhaloganyeng teng re ba utlwa nteng, re boele ko morafe re o tlhalosetse sentle gore go raya eng ka thoto ya bone. Monate wa kgang e ke gore tota lehatshe le la morafe e ntse e le lefatshe le ba ntseng ba le dirisa ka nako yotlhe ka gore le ga nne go tla ga kile la tsewa, ga go na sepe se kileng sa dirwa gore ga twe lehatshe leo le tsewe ko ntleng ga gore ga twe molao o ne o le ko palamenteng o ile wa buiwa. Se ba lete bone ba ntse